Балаларыгыз сезнең кебек итәгатьле һәм әдәбият, сәнгать сөя торган кешеләр булыр дип акыл сатам. Менә Ильмира үзе бик яратып укуымны сораган иде. Авырсынмасагыз, бу кечкенә генә хикәя балалар бакчасына һәм ир-атларга да кагыла бу. Хикәят бу. Әйбәт үрнәк. Балалар, сез бүген миннән башка гына магазин уен уйнарсыз. Сезнең ничек итеп тату гына оештырып уйный алуыгызны мин читтән генә карап торырмын, диде тәрбияче, шул уен өчен кирәк-яракларны биреп, кайбер киңәшләрен әйтеп, үзенең язу өстәленә барып утырды. Балалар гөж килеп уенга керештеләр. Магазиннар ачылуга инде ярыйсы гына чират та җыелган. Берәүләре кечкенә сумка тоткан, икенчеләре треп курчакларын күтәргәннәр. Кайбер малайлар машиналары белән килеп туктаганнар. Никтер Фәйрүзә генә бу күренешкә бер дә канәгать булмаган кебек, борынын җыерып, читкә карап уенга кереп китми тора. Кулына уенчык руль тотып, авызы белән машина тавышы чыгарып йөрүче Ришат кызчыкның уенга кермичә берүзе басып торганын күрде дә, Әйдә, Фәйрүзә, икебез уйныйбыз. Син минем машинага утырасың да, мин сине магазинга алып китәм. Нәрсәдер уйлап алып, дәртләнеп, Фәйрүзә көтмәгәндә бик тиз риза булды һәм кирәк-яракларын алырга дип, уенчыклар почмагына китте. Бераз вакыт үткәч, шак-шак-шак иткән тавыш каберлеп караса, Рәшитнең күзләре зураеп китте, чәчләрен кабарткан, биленә каеш таккан, оек башлары эченә үкчә итеп кубик кыстырган Фәйрүзә, кулына кечкенә курчак белән сумка тотып, көчкә-көчкә басып килә иде. Рәшит янына килеп җитүгә, нәрсә карап каттың, кабыз машинаңны. Магазинга импортный товар кайткан. Тиз бул, алайса бетә. Дип, янәсәсенә килеп басты. Ришат Рәшит гаҗәпләнеп кенә авызы белән машина тавышы чыгару урап әйләнеп чират торучы балалар артына килеп басты. Аның белән янәшә килүче Фәйрүзә, ачуланып карап, чигәсен бармагы белән борып күрсәтте. Вә таңгра! Мин шушы сарык көтүе беткәнен көтеп чират тораммыни? Әйт! Магазинның арткы ишегенә барып тукта! дип җикереп җибәрде. Менә бит, сатучы моннан бирә әйберләрне, диде Ришат каршы килеп. Ярар, күп сөйләшмә, әйткәнне тыңла. Алайса машинаңны үзем алып китәм. дип куркыткач, бу дорфалыкка соңгы түземлекләрен җыеп түзеп, тыңнарга мәҗбүр булды Рәшит. Фәйрүзә кулындагы курчагын аңасы, бар кызым атаңа, син әтиең, әтиең белән машинаңда утырып тор. Мин хәзер матур әйберләр алып чыгам, дип китә башлады. Мин дә барам, бергәләп алыйк әйберләрне, ди Рәшит аңа ияргә. Беркая да бармыйсың, тик кенә утыр әнә баланы карап, дип Фәйрүзә Ришатны җиңелчә генә этеп җибәрде. Ачуыннан кулындагы курчакны кызның үзенә очырып, кабарынып килүче Ришатны күргәч, Фәйрүзә бераз куркуга төште. Ләкин сиздермәскә тырышып әтәчләнде. Нәрсә инде син? Уйный да белмисең. Минем әни шулай итә бит. Чыраеңны алам бит. Дип бармакларын тырпайтып, Ришатның йөзенә таба килә башлады. Ачуы тагын да кабарган малай бер колы белән үзенә таба килгән кулны этеп, икенче колы белән Фәйрүзәне җилтерәтеп җибәрде. Үкчәсендәге шакмаклары кыйшаеп, кыз дөмбердәп идәнгә барып төште. Йөзенә бераз курку төсе кергән Ришат Фәйрүзәгә таба иялеп әйтеп куйды. Ә менә минем әти шулай итә, белдеңме?